Pale hna nih Father's Day thawhkehnak tuanbia Pale hna nih Father's Day cu kan hung phan ṭhan cang. Father's Day ah hin kan nun nih hringtu pa le an sunlawinak le upat hmaizah le cawimuai phuan si zia a thar in kan hngalhter ṭhan cio ko seh. Father's Day kan hman ah hin minung tampi hna nih hringtu pa le an cawimuai i upat hmaizahnak an pek len lio hna ah le an sunhlawih hna lio ah mi cheukhat hna nih cun rizum mual a liam cangmi an pa le zun tlem in an um ṭheu tawn. Tutan ah hin thlan chan lio ah hringtu pa le hna upat an rak peknak tuanbiatawi pathum le Father's Day tiah kan hman lengmangmi a rak i thawhkehnak tuanbia kha kan zoh hna lai. Pakhatnak ah Babylon ram ah history lei dothlatnak a tuahtu historian pawl hna nih pa le ni hi thlanchan kum thong lio ah khan Babylon ram ah an rak hmang diam cang tiah an hmuh chuah hiti an hmuh chuah ning le ṭial ning ahcun a luancia kum thong li ah El Mesu an timi pakhat nih a chuahnak khua Babilon ah a pa hrangah tiin tlak in a rak tuahmi ca cungah a pa cawimuainak le upat sunhlawihnak ah tiah ca a rak ṭial i hringtu pa ni cu a rak hmang cang ti a si. Elmusu nih a ṭialmi ca cu ka pa na cungah damnak ṭhawnnak le nunsauno thluachuah tlung hram ko seh ti hi a si. Pa le cawimawi sunhlawihnak ni hi an hman ni le caan rak i lo hlah hmanh sehlaw anmah le an i rem caan ning le Manh ni ah an hman ṭheo ko rua hna ti kha a si. A nungmi Pathian a bia ve lomi pawl nih hringtu pa le an sunhloi i an upat hmaizah ning hmuh tikah kannih a nung Pathian a zummi pawl nih hin cun sunglawi chinchin in kan sunhloi hna awk a si. A pahnihnak Rom ram ah pa le sunloinak ni hi Roman miphun nih an nunphung pakhat bantukin kum fatin an hmang ṭheo tawn hlah maw ti awk khin a um. Zeitindah an hman? zeitik ni le caan ah dah an hman ti belte cu fianghlang in theih hngalh khawh a si lo. Asinain kum fatin February thla an hmang theo tawn. Cun ramdang bantuk khan an rak hmang ve lo i Roman miphun pawl nih an hman ning ah khan cun pa vialte sunloinak an tuah ve hna lo. An sunloimi pa pawl hi a thi cangmi lawnglawng kha rak sunloimi hna cu an si. Zei ruangah dah a thi cangmi caah sunloinak hi an tuah? ti belte fiang in thei hngalh khawh a si ve lo. Ti an tuahnak a ruang bik ah ruahmi cu pangei lo um a harsat ning le fa ning an hun hngalh chin lengmang mi nih a chuahpi mi a si tiah zumh le ruah a si. Pathumnak Catholic Church ah Catholic Church pawl nih hin an umnak hmun le ram kip ah khan pa le ni hi thlan chanpi in khan a rak hmang cangmi si hna se law a dawh Catholic Church pawl nih hin an biaknak hruaitu father pawl sunhlawihnak ah ni sunglawi special day zong an hmang theo tawn. An calendar ning bangin a si ahcun March ni hleikhua hi St. Joseph Day a si i hi ni ah hin Father's Day zong an hman chih colh tawn. Catholic pawl nih kum fatin Father's Day paoh ah an biaknak lei hruaitu pawl sunhlawihnak ni sunglawi bik ah chia in an hman chih lengmang tawnmi a si. Palinak USA le vawleicung ram dangdang ah Pi Sanara Smart Dot nih soiselnak le zomhtaihnak te hna thangchiatnak phunzakip a rak pa i a zumhnak le ruahchannak a ngeihmi kha hi vawleicung minung ca thilṭha a si ti thei zungzal bu tein teima tein le ṭhahnem zawnruahnak ngei in amah a nunhrim zong nih a herhmi thil a si ti a hngalh ruangah le hringtu pa le an rak lianngan zia le cawimawi le sunlawi tlak an si zia cu i sehchih in pa le nih a um khawhnak hnga dingah biatak tein aa rak i zuam zungzal i cuti ṭuanvo la in aa rak i zuamnak ruangah Nihin vuleicung pi huap in tuahmi hringtu pale ni Father's Day a rak i thawhkehnak cu a si. Sonora hi US ram Spokane, Washington ah a ummi a si. A min tling cu Sonora Louis Smart Dodd a si. A pa hi William Jackson Smart a si. US Civil War ah khan ralkap a ṭuan balmi a si. A dawt tuk hringhranmi hringtu anu nih kum hleiruk a si lio ah a rak thihtak hna. Unau paruk chuak an si i unau lakah amah lawng hi nu a si. Cuti anu nih a rak liamtak tik hna ahcun a pa William nih harsatnak le lungretheihnak phun zakip tuar in a fale an puitlin khawhnak hnga a thazang ṭhawnnak le khuaruahnak vialte hna hmang in pa dirhmun a ṭuanvo le nu dirhmun ṭuanvo vialte

Pa dirhmun vialte a kemhchih dihtu a pa lawnglawng kha a thinlung mitthlam ah a hung lang. Hringtu ka pa nih khan hi tluk hin dah ngai e a rak kan daw tiah a biangki mitthli fim a tolh i ama cu lio caan ah a ka a pau i a chimmi bia cu hringtu nu le ni Mother's Day a um a si ahcun zeiruang bik ah dah pa le ni Father's Day a um lai lonak a ruang si pale ni Father's Day a um ve hrimhrim awk a si tiah a chim. Mah hi ni thokin hin sonora ni pale ni Father's Day tuah a si ve khawhnak hnga dingah biatak tein aa zuam. Minung tampi hna nih sonora biachim le rianṭuannak hna cu zeite ah an ruahpiak lo. An nih so i amah thlanglamnak le Neknak salam ah an rak hmannak tawn midang nih an hmuhning le soiselnak vialte hna cu chiatak zau in aa timhmi le ruahchannak a ngeihmi hi vawleipi ca a herhmi le a ṭhami a si zia theihngal bu tein aa zum ṭualmal peng ko. Ram hruaitu pawl nih phungning tein an pom khawhnak hnga ding zongah biatak tein a lam zakip dap in a cawlcang i aa zum peng. An umnak hmun i Khrihfabu kip i fonhnak i lutlai Rev. Conrad sin zongah pa le sunlawihnak nih tuah ding a duhning langhternak cakuat zong a rak ṭial. Hi ca a kuatmi hi Khrihfabu kipte tonpumhnak an ngeih hnuah ceihmaiṭinak an ngei i thongkhat zakua kumkua January zarh thumnak ah hringtu pa sunlawihnak nih Father's Day a voikhatnak cu Washington State, Spokane ah hman hram an rak i thawk. Mah ni ah cun hringtu pa a nungdam rihmi hna nih an pale sunhlawihnak langhternak ca rose pangparsen an ken i hringtu pale a ngei ti lomi hna nih a pale philh lonak ca rose pangpar raang an rak i ken ve. Pale nih Father's Day tuah a herh le herh lo kongah hin Kum thong khat zakua hlei khat ah khan Chicago ah ceihmainak an rak tuah i mah lio caan zongah hin Miss Jean Edam nih pa le hi sunhlawih tlak le sunhlawih phu an si ruangah pa le sunhlawihnak ni tuah hi thil ṭha a si tiah a rak chim. Sonora teima tein a cawlcanghnak vialte le ṭhahnem ruat tein a minung hawisa a tuahmi thil ṭha cu Pathian nih thluachuahnak a pek i Spokane Ministerial Association le Young Men's Christian Association bawmhchanhnak thawngin pa le ni Father's Day service cu June na hleikua thongkhat zakua kumhra Spooken Washington ah hmannak rak tuah a si ṭhan. Hringtu pa le hi sunh lo awk tlak taktak an si rim ko ti thei hngal bu tein Irvington Methodist Church Pastor Reverend T.H. Broker nih amah hrihhruainak in a Khrihfabu ah pa le ni Father's Day cu a rak tuahpi ve hna. Hi bantuk ṭhiamṭhiam in kum thong khat zakua kum kul ah khan Harisi mix zong nih October zarh thumnak ah pa le ni Father's Day a rak hman ve. Amah Sonora nih cun June ni nga hi a pa chuah ni a si tikah mah hi ni ah hin hman khawh a si seh tiah ruahchannak a ngei i a duh bikmi cu a si. Sihmanhsehlaw hruaitu cheukhat pawl an i manh i caanrem kha hngah le ngiat a rak herh tikah June ni hleikua ah hman a hung sinak hi a si. US President Woodrow zong nih pa le nih Father's Day sunglawi tein an tuahmi le hman a simi a hun hmuh tikah cun amah le a chungkhar zong nih hi caan hmannak ah hin an rak telpi khawh ve hna. President Calvin Colit nih June thla zarh thumnak hi pa le ni Father's Day a si tiah tongkhazakua kul le li ah mizapi sinah a rak chim phuan i aa tinh bikmi cu pa le fa karlak ah dawtnak a karh chin khawhnak hnga caah le hringtu pa le dirhmun zeitluk in dah a biapit ti hngalhnak le langhternak caah a si. Kum thong ka zakua sawmruk le kumruk ah khan President Lyndon Johnson zong nih June thla zarh thumnak hi pa le ni Father's Day tiah an ram hruaitu vialte sinah theihternak a rak tuah hna hnuah min a rak thut. President Richard Nixon zong nih June thla zarh thumnak ah tuah a simi pa le ni Father's Day hi zeite hmanh in thlen le hnawh khawh a si ti lai lo tiah thongkha zakua sawm sarih le kum hnih ah fehternak a rak tuah ve ṭhan. Cuticun US rampi lawng si ti loin vuleicung ram zakip nih zun thla zarh thumnak cu pa le ni Father's Day tiah pehzulh in kan hman cionak hi a si. Hringtu pale ni cu fale nih pale upatnak an pek ni a si. America le Canada ram ah mi tampi nih an pale an upatnak hna le an cungah an i lawmhnak langhternak ca hringtu pale ni ah an pale laksawng an pek hna. Hringtu pale ni cu zun thla zarhthumnak ah a si. Pa, Father ti tikah hringtu pa lawng a si lo. Ram pakhatkhat nih pa bantukin an ruahmi, miphun nih pa bantukin an ruahmi, khuami nih pa bantukin an ruahmi an si i thiam hngalhnak lei in pa bantukin ruahmi zong a si. Thongkha zakua sawmthum le kumruk ah miphun hringtu pa ni, National Father's Day, Committee an ser i headquarters cu New York khua ah a si. Rammi nih hringtu pa khan in an bochanmi le an zohmi kha kum fate in an thim. Kum fate in pa an thimmi cu kum khat chung rammi pa, Father of the Year an ti. Douglas MacArthur Ralp J. Butche, Duisdi Eisenhower le Harry S. Truman hi kumkhat chung khuami pa Father of the Year ah an rak thim hna. Samuel Adam hi America hringtu pa Father of America an rak sia. Amah cu American luatnak ah a rak cawlcang ngai i ramdaw bik pakhat a si. Phunghrampi upadi a hringtu pa Father of Constitution ah James Madison a si. Damnak sii le cawnnak i a min a thang bik ah Hippocrates a si i cucaah amah cu sii le cawnnak a hringtu pa Father of Medicine an ti. Amah hi hlan liopi Greek sibawi minthang bik a si. Roman Catholic le Anglican Khrihfabu nih an tlangbawi te cu hringtu pa Father an ti hna. Baibal nih Abraham cu zumhawktlakmi a hringtu pa, father of faithful a si a ti. Thongkhat zakua sawm sat le kum li ah retheihnak le soiselnak vialte a rak teitu, a rak pahchih khotu, aa timhnak le thilṭha ruahchannak ruangah a intuarnak le hlawhtlinnak vialte philh lonak ca tiin Sonora Smart Dot cu founder of Father's Day sinak cu an rak pek chan i amah Sonora hi kum thong ka zakua somsit le kum re ta hi vulei nunnak in a liam ruangmang a nun liam ko hmanh se vulei pi nih a philh ti lai lo vulei cung a minung hoi ca thil tha a tuahmi ro thil lian ngan pa le ni Father's Day cu a kan chiah takmi ro sung a si.